Wod pa ryemo. Presidential advisor ni ne dong ioo kede kwene je? Presidential advisor ni ni ioo kede kwene dong? In to nen calo appointment ni ni ki bi kworo okwe calo cuk lacoba. Appointment ma megi calo Presidential Adviser ni nen calo obidugu akoro kwer cuk lacoo. Wod pa ryemo jal ka omako poti jami. Poti jami calo mon keya. Wun wuneno mon keya kite gipoto kede jami. Mon Kea gipoto i jami ata dok programgi peke. Oda mo keken ma kimiyo en mere dong myero oluk aluka. Kono ni cware tin kikobo tung poto gali kwica nyo kikobo tung apyeta, en mere wot coko te ko cpit kenyo wot. Oda pa mony, I a labongo yweyo dudi. Omyero ia kit ma oda onguki kwede, kono onguki tye ka myeno kwon, kono itye ka timo ngo? In meri dong iwek dong jami weng cak meri dong wot. Man aye kite gin ma kitimo i kom wod pa ryemo. I kare ma kigoyo cim bot wod pa ryemo ni president tye ka myero orwatte kedi i state house, luce ben tye ka myero orwatte kedi i state house. Wod pa ryemo oa labongo oywe odude, pe be otamo ni kong ikwed i lokke, kong ingi i lokke matek, eh, i analyzing the situation, eh, oa mere calo mon keya onyo keya. One order. Order ni moja, balo cawa peke. So joni gubolo wod pa ryemo ko tic mo peke appointment peke wun wuneno awobe pa jii ki anyira pa jii ka gitimo appointment nyo gitimo resufflement in iwinyo i cabit ma bino ni wucako tic woko inge nino adi nongo wucako tic woko inge nino adi nongo tye dong inyim parliament parliament dong cito ka vetting pa wod pa ryemo ni kom belo dwe adi dwe adi it is now two months tic peke wod pa ryemo tye ka bange mere ca tye ka bange i suburb me Kampala in Kampala suburb wiye ocung woko ping calo gia ma omoko i cere gio gang botwa kaca i cere larubi Larubi i yo pa labek ca. Cok Acholi, Lok ma tye en aye ni pocicon mo ma kimiyo bot otim Bosmic wod pa Aryemo peke. Apointment mo ma kimiyo bot otim peke. Aloko ki ngat mo ma tye madit en i Uganda kunu. Owaco atir ni gin ma gimiyo mere bot Bosmic otim.

So otim kombeddi tye disappointed ento dugu i wang lwak me waco disappointment ma mege en aye tek pien weko koni en inen laming en inen lababa. So otim tye ka to ki lewica jamine tye marac. Ladit caa me Uganda ni owaco atir ni otim Bosmic onongo tye ka tucu mwok mogo ma okanne adada. Tye ka tucu mwok mogo ko ma gin gineno ni kwede mwok enoni ka otim omedde ki tucune ko, dyegi maca Wubiyelo giyeko i kare me kampein. Wubiyelo giyeko ka gin gidok i kampein man me 2025-2026. Ci gin gibedo piny gitamo ni wutim kiti ngo ki dwoko i Uganda ki wot ki bango wiye kenyo ki wot ki wilo wiye kun nongo gimiyo ne fol hop hop mogo manongo tye bwoyo ngo nongo pe tye lok ada Man eni kit ma gitimo kwede naka jui i politics, me miyo false hopes bot obol kwir onyo bot dano. Ladit-ti owaco dok omedo bene ni taget me tic ki otim tye wa i 2025-2026. I te nino-ni, tic pa otim pud peke. Otim gin gilwongo me tic kwede i kare me kampein i yero me 2026. ento pe i kare-ni. Dong gin ma tye i te kare-ni, gin dong gibibedo ka miyo cam mogo ma poto ki i wi meja, ngece ngece onyo ngwido ngwido cam mogo ma poto ki i wi meja, o i te meja, en cam meno-ni gin gibineno ni otim kong myero obed ka kwo kenyo. Paka wa i kare me dwar. Kare me dwar en aye bedo i oro pol kare. So oro pa lu NRM ki pa Jumatir i gamente en aye tye wa i 2026. En aye i kare enoni cam omyero obed ka romo ladwar matek. Kare me dwar en aye kare me bito kwir, i kare me cwano kwir, i kare me campaign. So i kare eno ni en aye gin gibibedo ka motivating ladwar. I kare eno ni en aye kare ma gin gicako keto ladwar i bajet. I kare eno ni en aye kare ma gin gibineno ni kwon ayeta mo omyero kiyet ki nying ladwar. Cogo bene nongo omyero kineno ni pe dok kicwiyo iye oko kwici kwici ki wek odo ringo mo odong iye manok nok en i kom cogo kenyo, wek ladwa ogal ki wange, wek ladwa oyelle kwede. Ento i kare-ni, ladwa peke bajet. I kare-ni, kwon ayeta mo peke ki nying ladwa, pien i kare eni gin gitye i kare me cwi. Cam bene tye manok. Jami maber ki gwok i dero-ni dong ocito ka tum moko. Co i kare-ni ladwar dong kono oyiny yone kit agwer mogo owot ki gwero gin acama mogo ki i kin gang. Man aye gin ma tye, wun Acholi. Man aye gin ma tye, wun kaka macalo olwo, ma omito wunge, wek koni doki pe dok wubed ka penyo wiwu. wek koni doki pe obed ingeng wek koni pe dok obed ki capraij mo ikom ladwa lok kom ladwa an dong awaco woko botwu eno lok kom ladwa an dong atito woko maleng botwu eno.